Yɛde anigyesɛm rebra mu, yɛkyerɛ mu nyinaa wɔ asomdwoe mu. Ɛfa aware akwantuo ne abrabɔ kwan dwumadie na yɛde brɛ mu wɔ official pastoral ministry so. Ɛba a yɛbɛhu ɔkwan yɛfa so yɛka sɛ ɔdɔ anaasɛ love sɛdeɛ ne nsusuiɛ ne ne nteaseɛ ne ne nhunumu teɛ. Obi ka sɛ ɔdɔ wo anaasɛ ɔka sɛ ɔwɔ ɔdɔ ma obi a, sei na ɛsi teɛ. Afei nso sɛ ɛbɛma yɛahu anigyesɛm a ɛwɔ abrabɔ mu, anigyesɛm a ɛwɔ ɔyere ne okunu ntam, anigyesɛm a ankorankoro bi ɛwɔ sɛ ɛba n'asetena mu ne n'abrabɔ mu. Ɛbɛma yɛanya nimdeɛ afa anammɔn bebree mu ne nyansa afa anammɔn bebree mu sɛdeɛ ɛbɛhu a yɛbɛtumi atu yɛn anammɔn afa. Afei nso, ɛbɛboa yɛn nkutahodie mu. Ɛko yɛn nyinaa yɛbɛtumi atena abom. Ɛfa awaresɛm mu, ɛfa abrabɔ mu, sɛdeɛ ɛbɛboa yɛn ɛne baabi a mpaninfoɔ bi atutu wɔn nam akɔ akɔduru ɛne experience a akorakora no anya aware anya no wɔ awareɛ mu. Ɛko yɛn fa seɛ wɔ ɛwareɛ. Afei nso no, mantimu ase a ɛwɔ awaresɛm mu. Akasakasa, abufuw, ne nneɛma nketenkete a ɛma aware nsɛm yɛ hurugya a afoforo no nte wɔn ho ase, ɛde oyini anaasɛ awudi ba aware anaasɛ ɛde awaregyae ba. Program yi bɛboa yɛn ama yɛate ase ne yɛatumi boa ankorankura biara ma yɛasiesie yɛn ntam mu ahu no mu. Mpanyimfo ahodoɔ na ɛbɛboa yɛn, nyansa ne nimdeɛ a wɔanya ne experience a wɔanya wɔ saa nneɛma wei ho. Afei nso so no, ɛbɛboa yɛn ama yɛanya nkutahodie, nyansa, nhunumu wɔ nneɛma ahodoɔ a ɛwɔ abrabɔ mu ne saa nneɛma ahodoɔ a ɛwɔ biribiara mu. Ɛnyɛ no nko a, yɛbɛfa berɛ nso so ayɛ mpɛnsɛmpɛnsɛn mu a oburoni potɔ ka sɛ wɔka sɛ discussion, bɛfa akwanya ne adiscussion nnoɔma bebree sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ankorankoro biara bɛte ne ho ase, nsɛmmisa ahodoɔ a ɛbɛba a yɛn nyinaa yɛbɛfa bi afiri mu, yɛanya nyansa, nimdeɛ ne nteaseɛ wɔ saa nnoɔma wei ho. Ɛnyɛ no nko a, ɛne nnoɔma ahodoɔ a afoforɔ no bebree afa mu, life experience. Experience, ɛbɛboa yɛn ama yɛanya saa nkutahodie ne nnoɔma ahodoɔ a ɛwɔ abrabɔ mu. Ɛnyɛ no nko, afei nso so no, yɛbɛtoa so ahwɛ interviews ahodoɔ sɛ yɛbisa ebinom abrabɔ mu nsɛm, sɛdeɛ ɛsi teɛ, ɛkwan a wɔfaa so hyɛɛ aseɛ, ɛkwan a wɔfaa so ne mpɛnpɛnsoɔ a wɔaba abɛduru mu. Sɛ bebree wɔ experience, ne baabi obiara firi ba. Ɛno nti na yɛka sɛ abrabɔ akwan a akwan bebree ne dɔɔso, akwan ahodoɔ, obi nam kwan a ɔfa so yɛ yie, obi nam kwan a ɔfa so de ne ho, obi tɔ nsuo de nya ne ho, obi tɔ nsuo nyɛ yie, obi twi kaa de nya ne ho, obi twi kaa nso so ɛmmoa no, obi tɔn aduane de nya ne ho, obi tɔn aduane a ɛmmoa no. Enti ɛbɛboa yɛn ama yɛate abrabɔ mu nsɛm ase ne kwan a yɛbɛfa so atoto yɛn nneɛma ne yɛn kwan a yɛbɛfa so ayɛ yɛn nnwuma afa. Ɛbɛboa yɛn ama yɛanya anigye sɛn? Ɛbɛboa yɛn ama yɛanya ahotɔ ne awerɛhyɛmu wɔ dwumadie mu. Enti subscribe wɔ saa channel yi so. Yɛde nsɛm.